Yo anuanom ne adɔfo, ɛnnɛ nso yɛda Otumfoɔ Nyankopɔn ase sɛ N'adom, N'ahummɔborɔ ne N'adɔeɛ nti ɛnnɛ nso ha a yɛka ateasefo a me ne wɔn yɛ no, yɛka ho bi. Yɛfrɛ me Kɔbena Nyane. Meto nsa frɛ wo ne wo ba ɛyɛ Jesus is Alive International Ministries a wɔn ahyɛ ɛwɔ Kasoa Brigade. Mesrɛ wo, telephone number ɛwɔ wo TV yi so yi, mesrɛ wo, biribiara a ɛkyere w'adwene no, wobɛtumi afrɛ. Ɛnna nso yɛhyia na menni ɛyɛ odiyifoɔ star reader sunsum mu pagya boafoɔ Kingsford Edu. Prɔfɛt papa baako pɛ na yɛahyia wɔ dwumadie so. Ɛɛ, last week yɛhwɛ ɛyɛ nhaban dwumadie a ɛwɔ wɔ honam ne honhom afa mu. Nti ɛnnɛ nso yɛahyia na yɛreba abɛtoa so. Jesus is Alive International Ministries yɛ ɛyɛ mpaebɔ Wednesdays, ɛyɛ Wukuada, firi anɔpa nnɔwɔtwe, eight, ara kyɛe mu ara kɔsi sɛ wo haw no bɛbreki. Yɛn, ɛmfiri hɔ a yɛnnyaa wo. Ɛnna Kwasiada nso, ɔyɛɛ asɔre. Sɛ woayɛ krado sɛ nea me mayɛ krado yi deɛ a, na saa dɔnhwe yi yɛto nsa welcome. Ɛyɛ odiifoɔ Kingsford edu egya akwaaba apon bɔkɔɔ deɛ yo ɛnɛ nso yɛda ase sɛ yɛto nsa frɛ wawa yɛsrɛ wo ɛɛ yɛbɛhyɛ yɛ dwumadie ase yi sɛdeɛ yɛyɛ no daa no mepakyɛ yɛbɔ mpaeɛ na yɛde dwumadie no ahyɛ awurade nsa nti mepakyɛ wo ne yɛn wohyɛ awurade mmɔ mpaeɛ ɔwura yɛbɔ mpaeɛ da wase wɔwotom ade nyinaa yɛ ɔwura aseda nka wo din Na pama ne bi do bi so a, Bible sɛ ɔnim asɛn mɛ kɛkɛ, ɛbɛ bɛ sɛ yahweɛ. Na ɔnsɛn yɛ tiɛ sɛ nso ɔgyeɛ, rɛba so nsɛ ɛnti asɛm. Na ɔnim asɛn nso na ɔgye ma ɔma so. Ɔnim bɛ bi hwɛ nya, papa, adi bɛ da ne so, ɔdin mu nti, yɛ yɛ firi ne so. Mɛ rɛba so ɔtiɛ wɔ nyɛ saa ma yɛ. Adom ne mmɔborɔmu nti. Amen. Amen amen and amen ebusua ah yɛda wase sɛ ɔka yɛ ho sɛ afei na wasɔ ɛyɛ wo tv a yɛsɔ ɛyɛ jesus is alive international ministry dwumadie na yɛde brɛ yɛni ɛyɛ odifoɔ kisford edu wokyea me yɛfrɛ me kɔmpena nyane na wɔtwe atwa mu no okay yɛhyɛ aseɛ Yehu ɛyɛ honhom afe mu. Woma yehu ɛyɛ nsonsonoeɛ a ɛda ɛyɛ sunsum ne ɔkra ntam. Na yɛhunu sɛ wo deɛ wotumi frɛ onipa no kra. Ɛno nti na ama yɛfrɛ wo the star reader. Sɛ sɛ wohwɛ nnipa no nsɛm a wotumi hunu. Wo nso w'adom akyɛdeɛ no no. na woma yɛhunu sɛ nhaban wɔ tumi. Ɔhaw a mpaebɔ bɛteki bɛyɛ one year de ayɛ no, nhaban bɛtumi asɔɔbo no within one week. Powerful. Da no, nea yɛfɛɛ mu no, wobɛtumi ama yɛaboro so kakra. Da no yɛhwɛ ɛyɛ mmɛyaa. Nnipa ɔtaa kɔ ayi ase bebree, ɔtaa kɔ ayi ase, ɔba fie pɛ. Papa, wei na nsa ɔhye. Ɔhye? Yeah. Okay. Ɔkyini funu no ho, ɔkɔ ayi ase, ɔbɛn sa de ɔhye ni. Okay. Onipa bi a ɔtɛ kɔ ayi ase nana, ɔba a biribi akɔ fam. Okay. Eteke time asase no asa sɔre. Ɔtena sɔre. Edwuma okay. kɔtumi sɛe. Okay. Bɛkɔ ayi ase, ɛsunsum ase. Okay. Eti na ebi mo eh, messages ɛbaayɛ a na wɔn bisa sɛ na wɔkan no wankyerɛ mu sɛ ɔhye ɛyi eh, na ɔmfa mpete anaa ɔmfa nsi faako anaa ɔnyɛ no dɛn. Na na ɔnhye yɛ wɔ asɔre mu hɔ ma wɔbɛduru na wɔkuta biribi te sɛ kyɛnsee na wɔyɛ ne sei. Yɛ na na ɔnhye wɔ dan no mu. Awurade, mebɛ mekɔ ayie no ase. Awurade, adeɛ dii m'akyi. Tumi dii m'akyi bɛ fie hɔ. Tumi akutia na sɛ bɛsa m'adeɛ. Awurade, mebɛ mehyi ɛde mesi ano kwan. Ɔmpa ho ahonhom bedi m'akyi. Wote, ɔhye ne dan mu. Gye three days pɛ na ɔhye ɔma dan yɛ ne kra da.

Ɛno nso wokyerɛɛ mu kakra ma yɛaka yɛn. Na na asoma no nipa no nti bɛyɛ baako baako bɛyɛ nwɔtwe bi anaa nsia bi wotie no anaa enum bi kakra bi ah, na na na ɔnwe hmm. awe a ɛwɔ ankatwadeɛ hmm. ɔntwam na ɔnkyi na ɔnom asoma no wɔbɔ degree Yɛama no rank koraa. Papa, Yesu din mu nti, ɛbɛba da no, yeah. Oh, okay. Okay. Ɛfɛ tete bɛtɔ wo.
Tete bɛtɔ, nea mesrɛ wo, ɛno no, na ebi mo so bisa me. So, ɛɛ, anka atwa dɛ, nea yɛde twi bucket no anaa nketewa no? Ɛyɛ nketewa no, ɛyɛ nketewa no. Oh, okay. Wɔn sɛ me dɛn na, na me dɛn sɛ, me no sɛ obi yɛ no ankɔ a, me mefrɛ sunsum, mefrɛ nipa no kra, ɛwɔ ade bi a ɛtɔ me nipa no, okay, onyan.
Obi sɛ, obi sɛ abusua deɛ, wotie me, nti ɔde yɛ a, nana, ɛwɔ he mpo ɛbɛdane. Ana kɔ ɔfrɛ me na me kyɛ kɔ ɔbɛfata no so ɔtɔ ɛmɔ mehu me. Oh okay nti na ɛkyerɛ sɛ ne nkyerɛ mu ne sɛ sɛ nipa de yɛ na sɛ ɛbɛkɔ ɛnko agye sɛ wahu ne kra no Good. ama no atumi a Yɛwɔ yɛwɔ confirm. yɛwɔ nini na ɛwɔ ɔbe deɛ. Okay. Yɛwɔ wɔ yɛwɔ nini ɔnɛ nso. Na to obi bɛ ask me bia ne na na ne ne na na ɔbɛn. Agya, da no yɛhwɛ ɛyɛ nwura wei so. Mm. na ɛno nso o se ɛfɛ yɛ ntumi ankom ɛɛ tutu mmirika tutu mmirika kɔhwɛ po ɛhɛn bɛt ɛno na sɛ yankom nti o se ɛnɛ na yɛbɛ kom ok nti yɛn nya nkɔhwɛ po mm. last no ɛti ɛna no yɛhwɛ wei mu ya mm. o se wei no ɛde sɛn kooko kooko ya. Kooko kɛkɛ.
Wei fɛnɛ ɛɛ eh, fadu fɛn fadu fɛnɛ ɛntubu. Ɛntubu. Ya. Okay. Wei fɛnɛ kooko nsukooko.
Nsukooko.
Mm. Okay, ɛnti wɔn nyinaa kooko to a wɔn din no so. Good. Na emu na ɛnsonsonyɛ wɔ mu, wɔsi wei ni de yɛ di kɛkɛ. Ae. Na wei no wɔsi ɛni yɛ aduro. Na na wei yɛ aduro edi mu, yɛ mo ki wɔsi obi wɔ kidi. Obi yɛ kidi problem ayɛ asɛn ko, ne nan tatae. Ɛɛ na hrawa.
Yɛsi asɛe, na na nyame din mu na wɛrɛ de yɛ adwuma na na ɔmra, bɛɛma yɛ hyɛ rɔba, ɛsɛ ɔntumi nsɔ. Wotie, yɛahyɛ no ɔba, yɛsɔ tumi no so, na na Awurade Nyankopɔn ni, ɔpɛ me te sɛ gyeene. Hwɛ, wode wei tete, na ɛbɛtwa mmienu, ɔmfa nto so, ɔnoa. Nsu bɛbɛ te sɛ pure, ɛbɛyɛ pure white, na na mɛkyerɛ adeɛ a ɔde bɛyɛ. Kid no akyɛ, yɛasɛ, na na Kid yɛ nsa hospital nsa awo. Ɛbɛyɛ kwa dɛ, mɛmo dɛ duro saa na ɛtim. Mɛ Nyame din mu, Shopofo nkɔ aso fie hɔ, yɛ yɛ ho adwuma. Kid, ne, n'adeɛ ni, obiara ntumi gye nsɔ, yɛahyɛ no rɔba, na na ɛne ne. okay nti ɛɛ eh, da no yɛhunu ɛno nso mm. ɛna yɛhunu ɛyɛ gyene mm. gyene nso ɛɛ eh, ne so fa soɔ. na na nyankopɔn nhyira o bɛrima biara ɔhwɛ ne bɛrima no atɔ fam ntumi pagya ɔkɔ ho pɛn adwo ɛ eh, anana ɛwɔ gyene wɔ yi onyi yi ho onyi onyi ho ɔfa gye sere bɛm ɔfɛ nsuo fɛn ɔfɛ si gya so ɔde si gya so a akyɛ bɛ thirty minutes time gyene bɛba nsuo bɛba ti sɛ amaman ɛ. Oyi de ne mfimfini.
Na kyerɛ sɛ nsuo no ɛnnɔɔso. Ɛnnɔɔso.
Kakraa bi. Kakraa bi. Na sɛ bɛyɛ ɛɛ ɛɛ vɔtik bɛyɛ ɛɛ ɛɛ gɛtɔ wansi de no. Ɛno aha. Medium small size. Gu bɛ tete mista oyi de ne firi mu. Nsuo bɛ te sɛ nhwendɔɔ no. Wotie mi sɛbi ɔnfa ɛwoɔ ɛwoɔ ni ɔn ɔnfa ɛwoɔ no ɔnfa nfra nsuo no ɔnte tea spoon mmienu ɔnom nsuo no at once ɛbɛyɛ sei. Oh, okay. Ebe just say. Oh, okay. It's very quick action. Yes. Okay.
My bad. Obi bi nana, obi bi wa yes afro. I don't offer me. Offering that that's it. E bi me ya dini fi. Okay. Enti na asem ni nyina wie se se wo ye na anu yi ama na kyerɛ sɛ wo deɛ deɛ ɛyɛ huhumu huhumu asɛm enti na ɛsɛ sɛ wofrɛ ɛyɛ telephone number yi a ɛwɔ wo tv yi so na wo contact ɛyɛ odiyifoɔ kingsford edu a ɔda Jesus is Alive International Ministries ano. N'asoɛeɛ wɔ ɛyɛ Kasoa Brigade, wo du Kasoa Brigade a, taxi rank a ɛwɔ hɔ no, wo ka kyerɛ taxi driver biara sɛ ɔmfa wo nkɔ ɛyɛ Alive, ɔde wo bɛkɔ. Na tɛlefon namba nso, wo frɛ a ɛyɛ Ogyefoɔ na ɛbɛfa. yɛretoa so no, na ɛɛ da no yɛhwɛ ɛyɛ nkateɛ mm. bɔweɛ mm. na ɛno no. nana ɛɛ mekyerɛ mu sɛ nkateɛ no obi hwɛ nkɔtɔ nkateɛ no fresh one na yɛakyekyerɛ no. na yɛbɔ no. go na yɛbɔ yɛakyekyerɛ no ɔntɔ bi ɔtɔ bi a bɛsɛ yɛ a ɔfɛ mu nsuo ɔnsɛ nsuo fɛ mu ho akyɛ bɛ nansa anananan ɛbɛsɛ bɛsɛ ɛhuhuru nsuo de huhuru Ɛne sɛ nsɛafuo no na na ɔmfa ka po nsɛ bi. Yare bi a no taa bɔ din yɛ sɛ nkɔ no na na ɔnom. Meka nkyerɛ owie a wɔn nso wɔn nsɛ bi gongomi gongomi gu hɔ a ɔmfa bi ngu wɔn so seconds pɛ ɛmo ase bɛhye. Wɔn bɛhye. Wɔn bɛhye.
Yɛ ankate ya.
Owie owie yɛ ne ho ahono no ne ho ahono no ɔmfa gu si bɛm. Ɔfrɛ sɔfɛ mu, ɔba sɛbɛ, ɔba da ntabra, ɔba ɛkwan da no ho. Ɛkwan no ada no ho. Ɛkwan da no ho, bɛma ɛkwan da hye. Na sɛ bie no, ɔfrɛ sɛ ɔhoro n'ase. Nana, akyɛ nansa, ɛbɛyɛ sɛ nyɛ kwan wɔ no ho. Ɛyɛ hohoro kɛkɛ. Awurade din mu, nana, yɛn ɔhoro n'ase kɛ, ɔnto nhoro hɔ, ɔnto nhoro hɔ, n'ase bɛyɛ se, bɛka atom. Gogo, ɔbɛhu asɛ bɛkɛn.
Wonnim ho anaa wonnim? Ɛɛ, agya. Awa.

na na wɔhwɛ me mebia ne ɛwura no nyina na ɔma hene no taa me awu ne nneɛma bɛ ba kyerɛ wura asra asra me na na mmerɛ bɛ so ne me wura mu na na mɛkyɛn dɛ so ɔmena program so wotie me ɛyɛ mesrɛ ɛgya wonim ana wonim wato challenge

Bɛma no keta ho kɔkɔɔ kakra. Kɔkɔɔ. Ɛho ɛho yɛ kɔkɔɔ. Yɛ. Ɛna sɛ obi di obɔne, wo no bɛnya asɛm na ɔtwe ne bene de gu so na ɔkyerɛ Psalm 109. Fa hyɛ Psalm 109. Ɔyɛ sɔfo dɛn mpo, wanya no. Psalm 109. Psalm 109. Wodu country bi a. Ɔtwerɛ wei so. Ya, wodu country bi a wɔ hɔ ɛɛ ɛwɔ eh, Italy ɛɛ eh, wei wɔn adua, abɔfra bi adua de yɛ adeɛ, tameo, tameo di mu. Yɛtu ne ta, nti wobɛdua akɔnfo fie, ahemfie, baabi a busuban, wɔsɛ tameo wɔ hɔ. Ɛwɔ hɔ.

Wɔ ne bɛ dɛ to ɔte ne nka. Nipa no hyɛ no bɔ ɛyɛ abɔ ma but yɛde akyire no ɛɛ boba no na ɛyɛ adeɛ ɛkye boba no boba wɔ akyire wɔn aha ɔbɛyi boba no na yɛde ayadeɛ atie sɛ nipa no obi bɛ wɔn firi wɔn te ne nka ɔte kɔn te ne nka na ebi nyɛ wɔn na ɔwɔ no sɛ wɔn na ɔwɔ no nko adeɛ a nyame di mu ti yɛbɛ nya abɔ ma gu akyi. Nti sɛ wɔn mma adwene firi wɔ so a. Yes. Wo na wia tena dwa firi wo so a my God. Oh okay nti na kyɛ sɛ wo pɛ mmoa fi obi a waboa ne pɛn hɔ a yɛbɛtumi. Wobɛnya no ya ɛnoa yes ɛnoa nso the same thing no yɛde yɛ ɛnoa ɛma nkwalaa pɛni kɔ tumi nom. Okay. Tɔtɔ akɔ bɛtɛn hwan hye wo nua nɛma no otu otu pɔsɛ nso otu ne dware. Wow. Ɛfɔ bɔ mɛ gu akyi.
Okay. Me gyidi paa sɛ wusua adeɛ Eh, wei deɛ ɛnyɛ ayoromiyoromi biara o, yɛreka ne pempen ma wate aseɛ. Nti ɛnyɛ ano yɛ ni nyinaa no nyɛ sɛ twa bɔ, eh, out, remove, fall, daabi. Mpaebɔ no akyiri no, wohia ɛyɛ nhaban. Na nhaban no nso deɛ agye sɛ wohunu nea a Otumfoɔ Nyankopɔn abue n'ani na wama no nhunumuyɛ wɔ ɛyɛ nhaban mu na ɔde nhaban aka wo na ɛno na the whole Ghana ɛɛ me de menim other countries but the whole Ghana deɛ menim sɛ odiifoɔ baako pɛ ɔno pɛ na ɔyɛ the star reader ɔhwɛ wo nsɛm a ɔtumi hu wo biribiara ɛfa wo ho wo kra ɔfrɛ wo kra ɛne wo honhom ne ne di nkɔmmɔ na wakyerɛ nhaban korɔ a ɛsɛ sɛ ɔyusu ma wo na wo haw korɔ no woanya ano yie Mesrɛ wo, yɛfrɛ no Odiyifoɔ Kingsford Adu. Ɔyɛɛ kɔfaa bae, anaa ɔno na ɔtee, ɛyɛ asɔre a yɛfrɛ no Jesus is Alive International Ministries a ɛwɔ Kasoa Brigade. Wodu Kasoa Brigade a, taxi rank a ɛwɔ hɔ no, wokɔhu taxi driver biara ka kyerɛ no sɛ ɔmfa wo nkɔ Alive, ɔne wo bɛkɔ. Telephone number no nso, mepaakyɛw, Ɛnyɛ wo ho bɔne fa na yɛ a woafrɛ no, wofrɛ no odifoɔ ankasa ɛne wo bɛkasa. Odi papa. Mesrɛ wo, ne deɛ mu a, ɛɛ, nwura yi a ɛwɔ ha yi nyinaa no, megye di sɛ ɛnni ha for decoration. Enti ne nyinaa wɔ dwuma bi a ɛdi. Na na Nyankopɔn nhyira wo.
Ne nyinaa ara wɔ dwuma a ɛdi wɔ ɛ, ɛ, ɛ, ɛ, wɔ nwura gu ha yi. Nwura ebien, nwura a ɛyɛ wu nyinaa no wɔ adeɛ bi a ɛka fa deɛ ɛsa wote asɔ bɔntu ɔbɔ ntu mu ne nsa dɔdɔ ɔbulu sɛ na na na yɛ sɛ dɛ ya sɛ efiri ɛnidaneɛ ne deɛ wɔ ha ɔno ɔde frɛ ɔde bɛ frɛ ɔde bɛ frɛ ɛɛ ehyire wɔn anam afɔ enue bi wɔ kwan ho ɛɛ sɛ ɔkɔ sukuu tumi te ɔte a wɔsɛ ɔwe ɛrefra adwe kɛkɛ adwe ɛfra kɛkɛ adwe good kɛkɛ adwe ɛno ɔte a ɔmu hyɛ nfanfra ɔnyam na ɔfa nsa, ɔbɔ oduru mu ne nsa, anaa obu nsa otiri pee ne ne dan ne ne ho akadeɛ no. Obi abue adwuma na adwuma no nkɔ so yie na n'ade wei. Obi a obue adwuma nkɔ so yie. Yɛfrɛ ɔde ne ho. Ɛyɛ nwura yi. Nwura yi a yɛfrɛ ɔde ne ho. Na na nwura wei ɔyɛ te sɛ yɛnya ne ho ɔde papa. Wotɔ asase na ɔde bɛba gugu hɔ a, ɔdi nka ba asase no so. Akyɛ bɛtum a wasan kɔ. Wode bɛba no gu bɛsɛ ɔbɛgu mmɛba no so. Ata wɔn ma nso ba ɔsankɔ ɔba ɛforo ɔde ne ho obi ebi edwuma ɛnkɔ so nana obi ebi sɔp yɛ ɛ nnoma nkɔ yie mu amɛ na ɛde yɛ de mu nipa no mɛ ɛtwe crowd ɛtwe dɔm ɛmɛ edwuma no yɛ ɛforo ɔde ne ho ɔno ɔnyɛ ɔnyɛ siesie a enwura hɔ nyinara ɔkyekyere nwura no ɔka ne hyɛ to pɛsɛ nto hɔ adeɛ ɛdwuma no kɔ so yie woyɛ dwan ba se a nana nipa ntu ɔno mɔmra na ɛbɛde die mu nti ɔgya bɛforo ɔde ne ho ɔde ne ho nana ɛyɛ edwuma pa ɛyɛ edwuma pa

nyɛ saa wei na ɛdeɛ. ɛte na ehia sɛ onipa no bɛ ɔba mu ɔbɛ pa yɛ enya bebree.
ahan ɔbɛnya bebree bi sɛ na wakye ɔkye ara ɔmbrɛ ne na ɔbrɛ ne wia na ɔde ɛwoɔ ɛn ɔde afra na ɔne ti spoon na kuma yɛ ne yɛ dɛn ɛbɛ kaate obi ɔbɔ wa ɛyɛ ntɛ

Ɔnyam, ɛbɛ te sɛ paano efutufutu, bɛ sɛ powder, ɔfa afrɛ woɔ no ɔnom, obi ɔbɔ woɔ akyɛ, akora bɔ woɔ a, panin bɔ woɔ a, ɔnom. Efiri he? Eeh this is called ɛtɛ eh indomie babies no mo nni ho tɛ eh ɛtɛ deɛ na yɛde di agorɔ paa ei ɛgya yɛda ase eh ɔmefoɔ ɛna mekyɛ baako yi nka wanya nkɔ eh woyɛ fɔ ɛmo ɛdɛ ɛmo ɛmo ɛmo ɛbom ɔbɛ sɛ nsuo nsuo nsuo green ɛɛ ɛɛ ɛbi ɔsɛ ɛbɛfa ɛmo wɔn nsuo no ɛmo aha hwɛ wɔn sɛ nsuo ayɛ white wɔn aha ɛfɛ no ɛmo obi ti sɛ ya hmm mi sisi ne yɛ ya nana wa kɔmpere ti si wa yɛ yɛ nkɔ ɛmo wɔn yɛ yɛ yɛ hata na wo yɛ si pia mu ɔn wosatene so waa na ayɛ powder na ayɛ powder wode saa krafo na pia mɔ kɔ wotɔ bɛntoa na fa sa wosisi awya ah. attract by force oh okay nti ɔde bɛ sa yes ɔne na ɔde sa pɛ yes ɛno a wosisi ɔba hatane anwo na onsi onsi ade ne pɛntɔ ne mamra na nkyɛ ɔyɛ adan test ee okay ɔdɔfoɔ ah, megye di sɛ ɛnɛ yɛsua deɛ ɛgya mepakyɛ

Woanya nsɛm, woahu nsɛm, woahu sɛ wiase nna hɔ kwa, woahu. Ɛɛ, megye di sɛ ɛɛ woakɔ mpaebɔ ahodoɔ bebree, woakɔtwitwa ahwe bebree, nanso solution yɛɛ dɛn? Ɛmmaeɛ. Na ɛkyerɛ sɛ panin gye panin. Odiyifoɔ Kingsford Adu a ɔyɛ Kɔfarebae a ɔda ɛyɛ Jesus is Alive International Ministries asafo ano na ɛnnɛ nso yɛn nsa kaa no a yɛne no dii dwuma yi. Ne guy name a nkurɔfoɔ de frɛ no paa yɛ The Star Reader. Ɛhɛn, ɔyɛ adeɛ. Enti, yɛde dwumadi yi reba awiei na ɛkyerɛ sɛ yɛbɛsrɛ odiyifoɔ na ɔde ne nsɛm a ɛtwa toɔ de aba. Na mmom ansa na, mesrɛ wo, woahu telephone number yi a ɛda ɛyɛ wo TV yi so yi? Mesrɛ wo, ɛnyɛ decoration, wo nti na yɛde to hɔ. Enti yɛsrɛ wo, fa na me, wo deɛ wonhia ne nnɛ mpo a, wo deɛ fa to hɔ. Na sei mu Kingsford edu prophet ɛnyɛ dɛn a ɔkyena bi wobɛhia no wofrɛ no ɔno ara na ɔbɛfa wo mpa asɔre no so akyiri kwan a mepakyɛ ɔmo wɔ ɛyɛ kasoa brigade wodu hɔ a taxi rank bi wɔ hɔ bisa taxi driver biara sɛ ɔmfa wo nkɔ alive anaa Jesus is alive international ministry wokɔ a wobɛnya ano yie yɛfrɛ me kɔmpena nyane agya mesrɛ yɛreba awie yɛ mesrɛ wo nsɛm a ɛtwa toɔ ahwɛfoɔ ayɛ krado eh. Eh, Papa Nyankopɔn nhyira. Meto nsa afrɛ wo gyidi nea ɔhwɛ me Yare no akoro wakyɛ, ɛdɔɔso akyɛ, akwatiɛ wakyɛ, Menni wo ɛɛto nkyia Awurade Nyankopɔn din Papa ɔse Bible kaa sɛ yɛnyi dwene aba mfa aha no sa yareɛ Twa no ma bra Deɛ ahinta biara du abrabɔ so Wo ba no ntumi nante, ɔtu wie, wo kunu nom nsa Wopɛ post, wayɛ, wopɛ application, watwerɛ application Yɛmfa wo Wo bɛ kɔn tene nka, wo nso tena ase, tɔ ne mɔbra, Awurade a ɔsɛ yareɛ no ma ne nakoa so ma ayaresa atɔ wo so, yɛ wɔ hɛn ɔka so de gin, bɔ mmɔden na frɛ, bɔ mmɔden na frɛ na ɛbɛ hu me, na sɛ wo ba a, yɛ wura bɛ, Awurade bɛ yɛ adom ma nhyira atɔ wo so, me hyɛ wo nkuran sɛ, nka na, na ntena ase, mpaninfoɔ bu bɛ bɛ sɛ, sɛ etire ntie a, ɛni ɛkyɛ, ɛkyɛ, ɛkyɛ, ɛdɛ, ɛkyɛ, ɛkyɛ, ɛkyɛ soa, tɔ ne mɔbra, Nyankopɔn fa ne nsa nkam, na ɔkyɛ fa ɔde bɛyɛ wo dea, Nyame nhyira wo, sɛ wo hwɛ no, ɔne ɔkɛse, ɔne ɔkoma sɔ damfo ama wo, na ɛnsi wo yie. Ɛwɔ Yesu din mu na ɛbɔ mpaeɛ, adom nti, amen. Amen, amen and amen. Odifoɔ yɛda wo ase. Eh, megye di sɛ eh, ɛnɛ nso eh, odifoɔ ayɛ nhyira ama me ne wo mmienu nyinaa. Woasua biribi, anya biribi, ah, fi ɔkyena kɔ wode bɛbɔ wo bra. Mepakyɛ sesie ya hyɛ ase ɛfrɛ odifoɔ ampa sɛ wowɔ haw bi ya. Wonni ɔhaw de ɛdeɛ paw baabi tra na wo ɔhaw nko ara a woakyin abrɛ na wonnya ano yie a mesrɛ wo frɛ odiyifoɔ yɛfrɛ no Kingsford Edu ɔno na ɔda ɛyɛ Jesus is Alive International Ministries asafo a ɛwɔ Kasoa Brigade mesrɛ wo kɔ a ɔbɛboa wo Nyankopɔn nhyira wo na ɔne wo ndi no yie yɛda wo ase sɛ wonyaa mmerɛ ɛhwɛɛ ɛnnɛ so dwumadie yi yɛfrɛ me Kɔbena Nyani Adom dem yɛn a nawɔtwe sɛ nnɛ yɛbɛsan ahyia bio bye bye.